mbumbumbu ere jaluo man kama ok winjo ng'ama winjo nyaka ichul we had law and order a disciplined community that's why we moved 1070 kilo miles from sudan to here onge oganda machielo e kenya mowuotho 1000 miles to where the earth lay. We are here, and I'm very proud of it. For a thousand years, we walked a thousand miles to where we are today. The Luo leo tong mabith mopowo pien liech. Akia ni winjo dholuo. The Luo leo tong mabith kuom Naloti communities mopowo pien liech. Pien liech en ang'o? Piny maborni mwang'adoni. Akia ni ng'e pien liech. Tong' atong'a be powo pien liech. Bidhi be ipowogo pien liech. Nyaka obed tong' maratego. Jaluo e tong' mabith mane opowo pien liech moka Lake Victoria. Kikia dholuo winji gima wacho. Jaluo ne onge tuo. We had a social cultural system to protect the community from useless wars and to protect the community from raiding from one another. We raid outsiders and keep them out. Are we together? Yes. Please let me go on with this one first. I'll give you time for questions. Kaka Masai duto ongeni ka okal. There is a day of agreement. Nitie odiechieng' mochan ma ji dhi winjore. Masai biro gi guok marateng' To joluo biro gi guok marateng'. Gibiro gi guogi adi? Ariyo. Nyaka ne kuwinja. Ariyo. They are going to sign agreement not on paper but on dogs. How? Masai biro to winjo ni ka ok ng'adi ma e bora kodwa. To Masai mako guogi to gimako ka wi guogi nikech gin ema ginyalo hoje mondo kik oka ng'ato. to joluo mako ka tiendene machien to ing'ado guogni gi beti ni nga ing'ade wang' aora ka rembe pi dhigo masayo dok gi wich guogi to wan gwadok gi ka fier guogi that is the signature ni ok ukal aora ni nikech wang'adi ang'o duoko omera welinka nikech wang'adi ang'o wang'adi guok mane dhi ang'o the agreement to ka joluo be mak ang'o Mako wuogi. Ka wang'e ng'iyo kaluo. Mondo kio ka jomo make. To masayo ng'ada ng'one. Ong'ada ng'o? Maka pier. Wan wan me wang'ado guo masayo. Masayo bi koro ng'ada ng'o? Wuogi. Iwe rembe ni pite ma. Dhigo. To say it is a, a defense

Ne wan gi ng'at miluongo ni Lwanda Magere. Ji adi mong'eyo Lwanda Magere? Min Lwanda ne en jaksi ma ok isise mane ka nodino nigi mae to koro onyuom nyigi molokgi ok wach dhogi ma gilokore joluo mane Kisii owe ka mon mane Kisii oweyo mane joluo okawo gi nyigi mane giweyo omiyo nyuol joma roteke mana kobama ja obama nyakwaro kumu obama nyakwaro kumu jakanyo Barack Obama kwan mari luongo ni nga okumu jaugenya eh, jale eh, ginyuolo joma roteke ko Obama nyakwar kumu achiel kumu jo roteke go niluongo ni nga Lwanda Magere nyinge sito kawacho otek ka Lwanda to en omogere omogere gi dho kisingi chini jaluo to jaluo ok nyal wacho ni omogere owacho ni ma magere so Lwanda Magere ni jaksi To ne giriembo lang'o for a long time. Giriembo Masai mane ne nie back plane from power kuche kocha. Power kuche komichomogo kanye. Komichomogo Asembo. Kiserojo Iseme. Nyaka power kuche mane Masai nitiere. Nyaka kama tinde Kisumu nitie ni. Nyaka tinde kama Kibosi nitie ni. Nyaka tinde kama Wasi nitie ni. Giriembo mochwe pap. Giriembo Masai. Giriembo Nyang'oro. Ma Nyang'oro donjo ei got kama Tina gintie. Ung'e Nyang'ori? Have you ever heard of Nyang'ori? Yes. You are a Kenyan, you must know what Kenya is. You lulu ung'e ni Nyang'o? Nyang'ori. Yo mano oriembo gi jokanye. Kano. Iyore kano ganyo basi makore chi. Kano ganyo basi makore chi. Mano kami weri joluo. Iyore kano ganyo basi makore chi. Kano ganyo basi makore chi. Badi makore chi temigo go jokanye. igo yokanye igo ko osiri kanono oriambo bad gi makora chichi ni kor tong ni giriambo masai ma giriambo nyang'or ma giriambo kalenjin miluongo ni kipsi iyore kano ganyo bath piny makora chichi kano ganyo bath piny makora chichi iyore kano ganyo bath piny makora chichi kano ganyo bath piny mana kaka lego gi ugenyo benwa lego nang'o

Kanoganyo ba piny makora ti. Wan wabedo gi kwa nyithindo matindo kwa neno wuonwa gi ni kamiel. Ko winyi gimo na lego nyoti mo gimoro. Eh? Ker nyoni ang tatien matingo te. Pero kamano. Ager nyoni ang tatien matingo te. Tera wi mota mi ga ger nyoni ang. Ba piny makora. Ka lego ne onge. Joluo ni ne okoro nyanza. Dine ok ichwe nyaka north mara Tanganyika. Alege momiyo gichwe. Ka joluo noa loka, mane sikalo Uganda, magi we kadolo loka. Alego ka magi bire, magi dagi, ma mon mito biro ka nyiri, nyuom, ma nyuol, Ma yawuot gi kendi ma nyikwagi rom dhi lweny. Galeri pi ka gidonjo ka mon ma jobiro kaka nyiri wasiu koneno koto ma jadang' wanyalo yudo gibiro ka ginok to sani ginyalo timo pi they came where they were few now they can carry the issues and the potential enemy starts running away